Hello hello chibei leh vek ule hei ah ka nau nei hnai tawh a nilai ah khian in ka lut dawn a nilai thawh chen ah pathian zara dam chuan min zai dawn a hei ka naute mamawh thil vel ka ken tur ho maw ti ila mahse vai hian ka keng dawn lo a ching khan ka thiannu ka bia ih fa pahnih nei tawh chung pawh hian kan la blind lutuk a engzat nge nau puan i ken te ka tia inthlana tur te eng eng nge i ken tih te kha ka zawt tha leh maw chuan hei tah hian note thawmhnaw zawng zawng kha ka rawn ti lang chuang lo kan ken vek tur a ni chuang lo a heta tang hian ka rawn sawi anga hei note mutna hei tia a nawr theih ang chi te khatiang kha ka awt thei lutuk a mahse mi dang ka rawn hianin sumsena hau tak mai mai a an tia ih an mu rei peih tak tak lo an tih vang khanin ka cancel leh a ka lei leh lo ta hei te hi ka cha em e zawn ah maw tha reuh lutuk a hei lo en ula hei ti hian. Amah hi hei a dup tha reuh lutuk a, hei lukhamte hi rawn chhawm bawk a nih chu maw. Hei hi, hei hi ka lei leh ta zawk ta a, chuanin umm hei chu damdawiinah kan keng kher dawn lo a, chuanin hei hi a tha em em bawk mai a, hei hi lei ka tum lo a, mahse umm IG ah khanin ka hmu a, second hand a nia. Zanga in an lo tia maw hei hi? Chuanin ka duh colour zawk kha brown kha nia mahse hei hi a that zawk a tia nei tunu khan ih a taka a tha daih zawk tia hei alo tha daih zawk reng bawk a hei hi tha reuh lutuk a a awlsam dawn lutuk a hei hi hei chu kan keng dawn a maw chuan ah hei hi amazon a ka chah tho a nia hei te hi tihian tihian a awm maw tiang hianin. hei ti hian note kha tah hian kan hmu tang a duh tawk khan te hian kan adjust thei a chuan helai ah hnuai ah hianin zipper a awm a hei tah hianin note kha a mawza vel thlak a lo ngaih khan a vai a phelh darh kha a ngai dawn lo heti tang hian ti hian a thlak theih dawn a hei hi tha reuh-- lutuk bawk ta nih chu hei chu damdawiinah khan kan keng tel bawk ang a chuan ahh helaiah hian thawmhnaw ho a awm a hei nga ti nge a blue deuh hlel i lei min ti mai thei a a blue hian ka mit a la deuh tlat a kan neih tur hi hmeichhia nge mipa a nih dawn kan hre bik lo a ui maw zat cute zia hi hei. Ah, te nom lawt tuk. Hei, hei hi a kut kawr leh mawza vel ho a nia, heta hi lukhum te kha a nia. Mahse pathum vel bak hi ka ken ka ring lo a, chuanin ka thiannu kha min rawn hrilh leh bawk a, hei i towel vel kha keng duh suh a ngai lo, an hmang chuang lo a tia heng hi chu ken angai ka ring lo maw?

Awle hei mihringte hi kan taksa than duh dan zawnga inang lo a hei. A then chu thil tlem te nei pawha thau duh deuh te an nia. Kei chu hei ka cher a, thil tam deuh pawh i hmai lai ka thau thei chuang lo a ni. Chutiang bawk chuan skin care kan hman pawh hianin. Product man to over kan hman pawh khan i entir nan Japanese product te a lo to em em ta hei Korean product te khatiang kan hman pawh khan kan that pui lem lo a ni ka thiannu pakhat pawh khanin skin care tha tak tak man to tak tak ka hman hnu hian ka hmai hi a chhe zawk tlat te kha a ti ve a chuvang chuanin kan vun mil ngei kan thlan thiam hi a pawimawh em em a ka vlog en thin te chuan in hriang a hei care skin hi ka hman na rei tawh a keimah improvement tam tak pawh in hmu ang helai hian ka hman hma leh ka hmannu thlalak pawh kha ka rawn tar lang a ah chuanin Kira skin doctor te hi dermatologist tha tak tak vek an ni a an rin tlak kan tih tawh kha maw chuan an product man hi tunah chuan a price hi an rawn ti to deuh hlek a cheng sanghnih zahnih an rawn tia tah khanin night time skin care leh day time skin care kha a tel bawk ang a ah pali panga vel a nih ka ring engtin nge kan hmai mil ngei tur. Kan skin care hman tur kha kan thlan thiam ang kan tih chuanin apps kha kan download a nga tah khan face analyse na kha a rawn awm dawn a ni. Kan hmai kha face analyse min rawn tih sak a nga. Kei mah ni hun mamawh ngei tur kha min rawn personalize sak dawn a ni. Chuanin Care Skin ah hianin apps ah khanin kan taksa tana tha tur leh tha lo tur kan ei in tur kan dai plan a nih chu maw? Chungte pawh chu en tur a awm vek a. Hei kan vun. Mamawh thil kan ei kha a pawimawh em em a, pawn lama kan inhnawih bakah khan kan ei in khan tam tak a hrilh dawn a ni, kan vun nalh leh that kawngah khan chuvah chuan ei in te kha kan uluk em em a ngai a, chuanin Pure Skin hi la hmang ngai lo nih chuanin lo try ve la, apps download thiam lo tan khan link hi description ah khan ka rawn dang a, comment hnenah khan ka rawn pin bawk a, chuan keimah coupon code Juliet one hundred tih hmanga order i lo siam nih chuan tah khan chengza discount i nei bawk dawn a ni aw. hetiang puan lum hi pahnih vel kan keng anga pula len hi chu hei heng ho hi ka neih sa vek ania i a hmaa u te ta ta hlui kha nia an an ring rei dawn chuang lo a ka tia a thar ka lei lem lo a chuanin helai mi hi hei hi chu amazon a ka chah ania note hnute kan pek hianin hei ti hian helai hianin Lukham hi a lo ngai thin a, chhan chu naute kha an mu hniam lutuk a hnute pek dawn khan a harsa a, hetia han tih khan hei tan naute kha kan mut anga hei a tha dawn lutuk a, a to chuang si lo maw hei hi ka hmang tangkai dawn lutuk a ni hei hi. Chuan ahh Pathian zara hnute hi ka nei tha thin a. Mahse, hnek bur hi inrin tho a ngaih thin avang hianin hei pawh hi Amazon-ah ka chah ta a. Hei, tia kawi deuh hi nia maw hei. Hei hi nau nu zei chhuah, naute zei chhuah nih chuanin kan hnute te lo awm nghal thin lo a, chuvang chuan hnute hnek bur hi chu inrin ngei ngei hi ka duh thin a. Chuan. Hei hi Amazon a ka chah tho nia R for rabbit R for rabbit hi ka ngai sang a hei nail cutter vel te awm ta maw chhungah hian deuh deuh lut tuk a hei chuanin helai mi hi ah naute inbualna te powder tih vel ho kha nia hei Soft tense, hemi hemi eng lo hi a rimtui ka tia ka fate ah pawh hianin chhanchhan i te unau ah pawh hei hi ka hman tir thin a maw a chhan chu a rimtui ka tia hemi company hi a kim hian ka chah ta a chuan hemi bik hi chu hnute kak hnawih nipple cream a nia hei hi Ka duh bawk a, a chhan chu ui hei a teh reuh lutuk a, mahse hei hi rei deuh ka hmang. Nautena hnute an hnek nghal te khanin a pawi lo tura an siam chhuah kha a ni bawk ta a, chuanin helai mi hi ehh breast feeding bra ang kha a ni vek a, hei hei hi Amazon a ka chah a nia, thauhin tihian tia han hawn khanin. Hei ti hian nute kha a rawn chhuak tlang thei mai a. A chha chu biakin a kan lo inkhawmpui hian heta a hnung phelh ngai a tia va tih vel kha a buaithlak thei lutuk a, heng hi in rin ka duh a, chuan hei hi chu Aizawla ka lei nia, zathum sawm nga ve ve in ka lei. Chuan hei pawh hi, hei hei chu junior bar ang deuh hian awm ta tian a tlang vek ka. hei hi a tha em em bawk a hei hi chhuah nan a hak inkhawm nan te maw hei hi chhe chhaw lah kan ti ve deuh bik a hei hi chhuah nan te kan ti ve deuh bik ta nih chu chuanin lapuah hi cut chawp vel hi buai thlak ka tia hei pawh hi ka thil ho hi Amazon ah deuh hlek ka chah a ti hian hei pawh hi ti hian a la pua hi a mal te te hian a lo awm sa awlsam ka tia te hian bo hian cut hran a ngai lo a chuan hei hi breast pad hnute lo lih khan hei bra te a hmuar duh ka tia chuvang chuanin breast pad hi ka in ring bawk ta a chuanin helai hi mi chu diaper diaper a nia chuanin hemi hemi company hi hei hi wipes ah chuan naute hmanah chuan a soak tha ka tia hei pawh amazon a ka chah tho a nia chuanin. Hei hi chu keima pads hman i hman tur maw bikinah nau nei zawh pu ting diaper hi chu damdawiin a lei chawp a ka tia ka lei lem lo a chuan aw helai mi hi uh ka han la lawk ange hei hi breast pump a nia electric breast pump a nia uh lei loh ka tuma tir khanin um Ka lei leh hnuhnawt nih chu first cry a Aizawl bawng kawnah sawn maw ka chah tha leh a. Mahse hei hetiang lo chi ang kha an nei si lo a, hei hi electric a an neih chhun a nia. Mahse pawi ka ti chuang lo a, tiang lai hian hetia hawn a tia pump chhuah tur kha a nia. Hei hi ka duh lehna chhan a, ka lei leh hnuhnawtna chhan chu ahh. Min zei chhuah hian zanah hian nau zei chhuah chu Zangthal hian min muttir a zan khuain min awmpuitute tan khan hnute rawn hei englo vel kha buaithlak lutuk a tah khan tihian pam chhuak mai la ka tia tihian tah hian a awnna a awm a tihian hian aw a chak zawng hi tihian a plus chho theih bawk a maw hetah hian hetah hian a rawn inpam a hei tihian hnute kha a rawn inpam chhuak ang a. chuan khatia hawn a hei a chhina rawn chhawm bawk a tia chhin that leh mai a nau naute hnute hnute bur velah khan kan transfer meng a duh leh tikhanin a awlsam dawn a ni chuan ahh hei englo. Naute kan pa hianin hmeichhia nge mipa hi hriat kan chak vek ka ring a keipawh hian ka chak a doctor kha ka rawn a ka doctor khanin min hrilh duhlo a ih a chhan chu hei kei phei chu nau nei nau ka neiin zei chhuah vek a nia tunhi a vawi thumna tur a nia vawi thum thleng hi chu. Pangai deuh chuan an zei tlangpui a nia, Vawili hi chu tih zauh an nei a, mahse a vawilina hi chu doctor hian a risky a tia inchhul te a pan tawh a, a tih vang khanin hei risky ve dawn a, ih a hmaa u te ka pai khan hei hmeichhia nge mipa an ni ang tih vel kha engmah test ka nei ngai lo hrim hrim a, tun tum hi rawn test chak deuh ka nei a, ih. Hei lai ka lai pawng hi ka rawn ti lang ang a hei hetiang lai lai hemi kan lai hi maw hei hemi hi a ngil a lai a pawng hianin mipa an tia mahse hemiah hi chuan keimah chuan a nilo. Ka awi lo a, chhan chu nangmahni pawh hian en chhin ula, eng nge eng nge a nih in rin comment section ah khan rawn sawi ula, hmeichhia nge nih dawn mipa maw? Maternity photoshoot sang sangia ka neih ah khan thlalak ka en let a, ka lai kha a in rin ngil lutuk a, a pawng bawk a, ih mahse hmeichhia ka nei a ni, chuvang chuan hemi hi chu ka awi lo a, chuan tia a pathumna ka pai hnua ka in chi pakhat chu bank in len hlei hi nia ka bank hi eh ti hian eh lo la hnai lawk la hei ka bank hi han en vang vang ula in hmu thei ang ka hre lo a keimah hi chuan in ka inhmuh Tiak a ine'n hian darthlanga tiak a ine'n te hian ka beng dinglam hi a hlai a ni. Thlali vel ni atang khanin a hlai tawh a. Beng dinglama hlai chuan mipa an tia vei lam a nih chuan hmeichhia an ti a ni. Mahse ih eng nge dik zawk tunah hian naute la pian loh vang hian kan hre lo a. Chuan ih common deuh mai aw common deuh mai hei zungbun sama samzai hmanga zungbun tia an tih ang kha ka ti chak lutuk a hei hi vawi khat bak a la ti ngai lo a mi nan tih te hian hei ka en liam mai mai a mahse tung tum hi chu ka rawn ti chhin chak a chuan kan lo ti chhin dawn a ni lo thu rawh tah hian test ang aw an lo thu la an lo thu ve la kan en ang ka sam zai ka la lawk ang hei lo khawih suh aw. Kan lo khawih si aw. Samzai kan la nge. Hilai mi nge aw niang. Voina biak ina kan in khom na ka bula thunu khan bo. Ka ti sak chak che e ka ring dik zia sin atia ma se biak in chunga kan la awm bawk sia rem si lo atia ati chak lutuk a. Chuvang chuanin ka tih ngai loh thil pakhat ka rawn ti chhin dawn a ni hei hi. A engtin nge an tih pawh ka hre lo a kei chuan tian sam hi tian zungbunah an thil a tian an suih a chuan tian an ti maw ka ti a a lo ni miah lo a i min hrilh chawp a chu pawh vawiina ka hriat chawp a nia i thil tawp anga a tia ti hian min hrilh danin kan ti nge aw Hian kan ka thil tawp ang a, chuan tihian i ti ang a, a tia a sawi ang chiah chiahin ka han ti nge. Chuanin vawi thum i hrut ang a ti, vawi thum i hrut ang a a tia umm tihian one, two, three a tia i keng ang a ti. Aw aw an lo en ang. Aa a vir a mak lutuk hei hetia a vir hian i mipa an tia a inthen hian hmeichhia te an tia hei a lo vir hei enda a vir hei a bul tang kan ti liang aw a bul tang kan ti liang an en chak a thu la sangte thu la lo en rawh aw. A vir chuan mipa an ni mi? Aw, a vir chuan mipa an tia, a inthen chuan hmeichhia an tia. A vir lo chuan maw? Aw, hetia a inthen hian, hetia, hetia, hetia a inthen hian hmeichhia an tia maw? Hetia a round atia a vir hian mipa an tia. Chu chu ka zungbun kha kan lo ti tha liang chhan chhanin a en chak a. Hei. a vir mipa ni a
oh eng pawh chu ni se comment section lamah khan eng nge eng in rin do se ve hrim hrim ro aw tunah rih chuan zungbun hi a vir a nih chu ti hian a inlet char char ti hian a inthen lo a nih chu maw Hmm. Hei ka voi khat ti na nia. An soi na sa lutuk a ka ti chin chak hrim hrim ma se hei zuna soda thak a alo phuan ti vel ang chi ka chu ka ti vel pe lo a. Oh. Hei po hi
i magic ka mi hmm. hai. Ka magic.
Hmm. Kan han ti ve chin hrim hrim ani e. Chuan

Awle nichin khan hei hi ka lo tih lan thei nghilh daih a, hei pawh hi Amazon a ka cha a nia, hei hi i tha ka ti reuh lutuk a, tian a chhungah hian compartment te hi a awm a maw tihian hei hi tah hian tiang kan vuah ang a, chuan tihian kan lo vuah ang a, hei hi tah hian a in char bet leng a maw. tikhan tihian note wipes hei kan hman chawp tur ang chi aw kan hman chawp tur ang kha hei a kha chu la dah lo ang hei hi hei powder te lotion te cream te. tiang hi kan hman cher cher tur kha nia diaper hi
tah hian kan rem thei bawk a aw mawza kha tah hian dah rawh le aw thawmhnaw pawh hi tah hian a leng teuh dawn ta hei
te reuh te te in a dah theih ta maw.
Hei an thlak a vai vai khan dah kher a ngai lo a naute in thlak na tura kan duh ang chi aw a hi chu ngai lo sahbawn chu nail cutter hi a ngai bawk ta a hnute bur kha a dah theih bawk ta a ni tiang khan. Tihian nute bur kha dah theih bawk a. Aw hei, tihian. A hei chu ngai lo, hei chu inbualna. Hei ti teh hian note han thlak dawn vel hian. Aw, khai chin rawh. Note han thlak dawn vel hian tihian a awlsam em em e hei. A rit em? Aw, hei hi. Tha lutuk bawk a nih chu maw? Damdawi in awm hunah, damdawi in awm hunah pawh hei hi ti hian naute thlak dawna khai kual ni mai a awlsam. Chuanin mi chen khanin awii ka hnungan la lutuk. Thil pakhat. Nichina ka lo sawi hei i nau zei chhuah chung changah khanin eng nge hei tunlaiah te chuanin pali panga pawh an zei ngam alawm an ti a ni. Doctor te chuanin an zei ngam em em ang mahse hei a tuartu tan ti mai ang i keimahni naupaitu tan hian a hrisel lem lo a. han zei teuh zei chhuah neih teuh kha leh zei chhuah a pali te panga te nei tur chuan kum naupan a ngai ka tia hrisel that a ngai bawk ka tia nitin a hna kan lo thawh duh phei chuanin kan hriselna kha a effect dawn hrim hrim a ih chuvang chuanin tunlaiah chuanin chuti zat pawn zei ngam alawm tih ringawt kha kei chuan ka support vak lo a ih kum lamah te kan lo naupang chhe zawk zawk tawh lo a ni ih. zei chhuah phei chu hei kum thum tal gap awm se tih kha a ni thin ta a chuvang chuanin ah khami ah khan eng nge in ngaih dan rawn sawi ula keimah ah chuanin ih pali thleng hi chu kum an la an kum an la nopana an hrisel nen a zir an an hrisel that chuan maw A zia ka tia mahse pali ai tam hi chu keimah chuanin a tih chi lo ka tia chu sawi leh sawi hnu pali pawh chu chu kum naupan leh hrisel tha tah a innghat ka tia leh nu kan nia ni tina hnathawh chhuah ngai tan. i te chuanin hei a buaithlak ve deuh bawk anga inchhung khawra fate enkawl leh inchhung enkawl kan hna tawp te anih loh chuan maw insawiselna kan ngah dawn a ni ingaihdan lo sawi ve hrim hrim ru engzat nge doctor inzei chhuanau neih hian engzat nge. Sang te lo thu lawk teh. Engzat hi nge neih tha in ti doctor ka rawn chuanin kei chu ni china ka sawi tuang khanin chu kan chhuh hi pan ve tial tial a chuvang chuanin i a risky ve ni chu maw um engpawh chu ni se video hi kan rawn ti tawp tawnga vawiin hi niriat niriat a nia ni sawm pakhatah khian ni sawm pakhatah hian ka lut dawn a sawm pahniah min zai dawn a ni vawiinah hian ka lut thei reng a ka duh chuan doctor khan option min pe a niriat a luh nge ni sawm pakhat a luh i duh min tia ih niriata vawiina ka luh chuan a tukah hian min zai dawn a mahse ih-- Ni sawm pakhat a luh ka ti zawk ta chuan chu Sunday a luh chu hei kar tir lam te nia min lo riah pui tu te tan pawh khanin kar tir a inriah pui te naupang exam lai lo ni bawk ve a har dat avangin ni sawm pahnih kha ka thlang ta zawk a ni. Awle video te min lo thlir sak thin tu te an za vai chungah kan lawm em em a chuan kan video ui leh sang. Video thar te i no chang dawn nia aw. Chuan comment section ah khanin hmeichhia nge mipa in rin tih te in lo sawi bawk dawn nia. Bye bye vek u le video leh kan hmu leh dawn nia. Bye ti rawh. Bye ti rawh.